Түөрт уон холкуос Эдьигээн, Кэбээйи, Булуҥ оройуоннарыгар күүс өттүнэн көһөрүллүбүттэрэ. Муудай нэһилиэгиттэн Дьэҥкэрэ, Октябрь сүүрбэ сыла Горькай холкуостар барбыттара Хотон дьон сыалаах диэн бөһүөлэккэ алтынньыттан балыка тахан үлэлээтим. Төрдөн биэс сыллаахха дылы балыкка сылдьыбытым. Онно күҥҥэ биир туонаны таһаарар этим. Сарсын да хараҥа киирэн бараммыт киһи хараҥа да. Ол гынан хас сылдыыргын аны? Түөдөн икки сыллаах күн барбыппыт уонна түөдөн алта сыллаахха утуйуорбут эбиттэр. Балык булдун кэннэ

Сыыһа наһаа кураанчык туотта. Тоох да тыа хара тыаҕа үөн моо хончонно сити кубас күүһэ үөн моо өрө туран бүспүтэ. Аанка моо таах хото сыыгына да сыыгына сир-дойду онноор бу күннүн өлбүтэ, күн кытта өлбүтэ. Күммүк кытаран көстөрөтө бу туохпутуор диэбитигэр туох да ынырык хайан этэ, инньэ ити хал биэрэллэрэ чопчуларга ким үлэлээбиттэ Аны үлэлээбэхтэх киһи онтон ылбат. Мне анаммыт икки хайын. Ити түөдэн биир түөдэн икки сыллаах хайын биһиги дьаһайынка таххаатта төл. Алааһы биир гына былырын кэбиһэн барбыт күрүөлэрин маһын дьараастаан илиибитинэн соһон сыһан алааһы биир гына дьэ мас ыыһы ыраастыырса ити түөдэн биир сыллааха. Аны түөдэн икки сыллаах хайын биһи хайынпыта отту

Үөрэхтээҕин кэмигэр эҥиэр барытыгар үөрэнэн барытыгар ыһыйдыспыт диэн диэн буоллахпына Биһиги олоххо киирии холкуос диэн аатырар этибит. Феодосия хаһаайыстыбалаах сүүс биэһ нэһилиэнньэлээх холкуос этэ. Холкуос Буолан эмиэ оттоон-мастаан, сыыһа-аас ииттэн, бэйэбит туспа була таһааран, ыал буолан олорбут ииппит. Кэнники өйдөөтөххө, сиринэн-уотунан, оччо куһаҕана суох сирдээх-уоттаах эбиппит. Син бурдук-ыһынар, хайаар, оттонор-мастанар сыыһа-ас иһиттэн бэйэбит куһахпытынан олорбут эбиппит. Дьэ бу биһиги сэрии аһаалааҕы оҕолор бары ити сэрии судугугар сут пуутунан сибээстээн уонна сут кураан Бүлүүкэ аһыы танда кыһалҕатыгар бэрт кыра ааспытыттан ыла биһитини үлэҕэ эрийбитинэн нуорманан даҕаны туохтаан бэйэм интэриэстээх буоларгын кыра да буолларга үлэлээтэ хамсаабыта буола сылдьарын Мураста Түн-тан тутуу буолла. Туох да туга суох, эбиитэ оҕоридьита суох эттэххэ. Местээхэ киирдибит, бааржалаах пароход кэлэн хонуннубут. Баран иһэн сүүһү бөҕөллө, бааржа маһын көмүллүө сатаһатаан баран. Оҕо руу дэллө, онтон таас тумуска тиийдибит. Онно просто кыһыл кумахын ийденнэр сүөкээмистилэр. Бардаҕым ылаҕам өллө, кэлэр сылбар ийэм өллө, Таас хомуска киирэн абаҕам эмиэ бардаҕым өллө. Ити уонна да атын аймахтарбыт холобур ол ким Ньукулай Абрамов оҕолоро иҥнэрэ өлүтүлээтилэр. Онтон кэбэ Кылайта кэлэн баран дьэ туох да бурдук бөҕө үүммүт дойдубутугар От бөҕө үүммүт, эн бөҕө буолбут. Дьэ биһиги оҕолор, син обургу оҕолор төбөбүт оройунан үлэҕэ түстүбүт. түстүбүт. Дьутоҕу сүргэнэргэ ыллаахха күһүн балаҕан ээ балаҕаҥҥа тахтакка укпут отторго. Кубах игин хаҕаны булаҕа. Күһүн өтө

Этим сурах курдук мин истэбин, оччолорго мин оҕо этим. Ити кэмҥэ буола ийэм улаханнык ыалдьан хаалбыта. Аҕам буоллаҕына хотон тута сылдьан атырык хомо диэн сирдииллэр дии. Эт быстан, аҕыс ый суорҕаҥҥа тэллэххэ сыппыт. Иккис дьылыгар Аҕам турбута маҕаһыын харабылынан ылбыттара, атын үлэни кыайбат диэн. Оттон ийэбин болуос туораһынан ылбыттара. Ол маҥнайгы дьылбытыгар буоллаҕына, онно ынырыктаах элбэх киһи өлбүтэ. Бу дьоннору буоллаҕына балаҕан салхааһаннаах дьиэҕэ олорбуппут онно балаҕаныгар тахсан ийэм эрэйдээх уол өлбүт дьону хобус соҕотоҕун соһон таһааран онно уол сытыыран баран туох куһакаларына хаба миэрэтэ ону ол итии буолбута гына мин ону кинилэри кытта оонньуу дэтим такаммын таас балаҕаммыт үрдэ тэттэн бу дьонно кыайан хараллыбакка аччаҥҥа ылларбыттара ону ийэм сыҕарытаары биир эмээхсини таххан туорханын арыйа таппытыа бу көрө сытара ынырык суол этэ онтон уол мин уол өлбүт дьоҥҥо туһаабат буолбутум адьас куттанаммын Кэмниэ кэнэҕэс хардаҕас курдук сыырхаа тиийэн иститтэнинэн сиирин ханна гыммыттара эбитэ буолла. Иккис дьылбытыгар ордук үрдээх сүүрдүк олороммут бу дойдубутугар эргиллэн кэлбиппит. Ити ынырыктаах сураҕа тибээм эп харахпынан эрэ көрбүттүнэн уонна өйдүүрдүнэн ити кэпсээтим. Дьиҥинэн буоллаҕына, ынырыктаах буолуу кэпсииллэр этэ Сэллэниккэ сыллардаахха көөрүүгэ бараҕыт диэн милициялар тиийэннэр ыган тыыран Академикал Самсон Кирилловичтаах дьиэ кэргэттэрэ үһүөлэр уонна били дьиэ кэргэннэһиэбит ону дьэ Бэстээххэ олох булгуччу киирэҕит көйүгэр ноор сүөһүлэргитин астаргытын билэн олоччу от мас баар балык дэлэй туох даҕаны элбэх даҕаны балыгбаккыт диэн мас төлөө оҥорон Бэстээххэ таны көһөрө киллэрбиттэрэ күһүн балаҕан ыйыгар тымныы дьыбар тымныы буҕа үөһэ паалыбаҕа сүөһү Аллараа төрүөмҥэ сибиллэн, оччотооҕу таҥас-сап мөлтөх кэмигэр дьэ, отут көстөөһөргө тиийэнэ кумакайа кээбиспиттэрэ биһигитинэ. Оччолорго кыралар буоллахпыт, аҕыс саастаах уолаттар тиийбиппит. Онуктааны туруу үлэһиттэр бары балааккаҕа оҕону дьахтары, кыамматы, кырдьаҕаһы барытын икки оһохтоох улахан маҕай балааккаҕа биир оҕонньор бэлэм даабытыгар онно симэн баран эрбиилэрин сүгэлэрин туппутунан балаҕан тута дьиэ тутта кыстыкпытын оҕоро такыбытара тымныы баҕайга оччолорго оттон күөгэр күннэргэ сылдьар дьоннор буоланнар уонча хонук иһигэр бу биир холкуос киһи такси биллэр балаҕаны туппуттара ас таҥасалар маттаах бырдык диэн суох опчарка диэн хайа дойду бурдуга эбитэ уолла Хааһылатака киһи бэлэһин өлөр оҕус муннук дуутугунда хааһы ордохторуна лэппиэскэ оҥорон баран мантан сибээстерин ыппыттара тимир оһохха сырайдахтар булуота өрөн аара олорор ас аһаатын диэбэн астар этэ онно сразу ол балаҕаҥҥа дьиэлэр бүтэр биһигитини оҕону урууну кыамматы кырдьаҕастары бартан симэн бараннар түүлээххэ ана талаатылар уонна сорохтору буолла балыкка таһаардылар бригантылар тиэсиргэ Ол аҕалаах Мөкүтүөппүн кытта Самсун Кириллэбис ынырыктааммыттар уус дьоннор буоллаа дии. Онно мантан субуйаанка сааппыттар. Онон буоллаҕына хапкаабуутунан эһэлэр тайаҕы ытар гына хапкаабуутунан эстэр гына ботурҕаннаан хайаан тииккэ

Отто көһүүгэ барарбытыгар хотонноох балаҕалааҕа балыкта дьаарыстана сылдьаллар, отто талбакка тырылар сиигиччиигэ агытаах сиэмэҕэ буолар этэ, барыта кобускура. Оттон оҕом саас ыарыйда улаханнык илиибэр сытыаран, илиим иһигэр манна Утуйа сытар курдук өлөххөхпүт, оҕом утуйда диэммин оннук этэ Ыттахпына эдьиийим үлэлээбитэ кэлэмэ, илиибиттэн оҕобун нэһиилэ араардым, ол аата өлбүт. Өллөҕүм Хата ханныахпыный, күүс өттүнэ өккөһөлүү диэн, аатыгар да сурулла сылдьар бу ыччаттары дойдуохпутун наада. Бу көһүү үрдэ улахан ис хоһоонноох, сүрдээх тирин толкуйдаах, сүрдээх эрэйдээх олох тыҥаабы буппар өттүгэр